Gudden Owend, Dir Dammen an Dir Hären. Ech hunn geduecht, haut erzielen ech Iech e bësschen iwwert dem Här Minister Braz seng Schwieregkeete mat der Interpretatioun vum Droit a mat der Rechtsstaatlechkeet, wat fir e Justizminister schonn eng ausseruerdentlech Saach ass. Et héiert een an de Medien am Abléck jo vill Kritik géint den däitsche Justizminister wéinst senge Reegele géint den Internet. Abee, hei zu Lëtzebuerg ass d'Situatioun Eigentlech nach méi schlëmm. Mir hunn e Justizminister, deen elementar Prinzipie vum Droit net wëll kennen a se net wëll respektéieren. Ech erkläre mech, Den Droit pénal, dat ass e groussen Deel vun eisem Gesetzeswierk, dat ass en Droit, deen e Comportement soll bestrofen, dat als illegal vum Rechtswiesen ugesi gëtt. vun eise Gesetzer an dann och vun de Gerichter. Mee fir datt eppes als illegal ka gëllen, muss et prezis am Gesetz stoen. Et kann net einfach gesot ginn, iergendeppes Vagues, eppes Onbestëmmtes ass verbueden an dofir gëtt et eng Strof. Nee, am Strofrecht muss genee bestëmmt sinn, wat strofbar ass. Dat ass e Prinzip, deen haten d'Réimer schonn an enger ganz änlecher Form. En hänkt zesumme mat engem alen Adage, Et gëtt keng Strof ouni Reegel. En ass an der fréier Neizäit ëmmer erëm vu juristesche Virdenker betount ginn, mee eise Justizminister wëll näischt dovu wëssen. Mir haten als Beispill eng Debatt iwwer d'Meenungsfräiheet an der Chamber. wou den Här Minister net wollt, net wollt an der Chamber soen, dat den Droit pénal d'interprétation stricte ass. Dat ass déi unerkannte Formel am franséische Sproocheraum, fir eben ze soen, dat am Droit pénal, do wou Leit bestrooft ginn wéinst eppes, net alles ebe ka vun de Geriichter decidéiert ginn, ouni präzis Reegelen. Dat wollt de Minister net soen. Ech hunn em dorobber hin eng Question parlementaire gestallt, wou ech nach eng Kéier gefrot hunn, ob den Här Minister dann der Meenung ass, datt den Droit pénal d'interprétation stricte ass. Och dat huet en net wëlle beäntwerten an eng ganz vague Äntwert ginn. Bis, bis, an dat ass elo ganz interessant, de Conseil d'État en Avis publizéiert huet iwwer seng, säi Projet de loi iwwer d'Burka. Den Här Minister Braz huet e ganz generéise Projet de loi wëllen do proposéieren, deen u sech de Fraen op ville Plaze géing erlaben, eng Burka unzedoen. An de Conseil d'État huet sech a fënnf Punkte formell opposéiert. An de Conseil d'État huet wuertwiertlech a säin Avis geschriwwen, dat, wat de Minister Braz an der Chamber net wollt soen, Le droit pénal est d'interprétation stricte. Kuerz drop ass den Här Minister Braz op de Radio gaangen an huet gesot, jo, den Droit pénal, dee misst präzis sinn, et misst ee genau wëssen, firwat en ugewannt gëtt oder net. Eppes, wat Der bei der Burka also feststellt a wat Der bei der Meenungsfräiheet net wollt. An da kënnt et, datt den Här Minister Braz seet, d'Burka wär en Deel vun der Meenungsfräiheet. e grénge Minister, eng Partei, déi u sech viru Joren, an de siechzeger, siwwenzeger Joren, vu sech behaapt huet, si géing auszéien, fir d'Fraerechter ze veruerteelen, pardon, fir se ze verdeedegen, fir se ze verdeedegen, dee bréngt et elo net fäerdeg, d'Burka ze veruerteelen a probéiert Allméigleches, fir ze justifiéieren, dat Frae kënnen d'Burka undoen. Et ass e Kotau virum Islam. Et ass e Verzicht op d'Integratioun vun deene Fraen op Lëtzebuerg, eng Akzeptatioun, datt déi Fraen zum Deel gezwonge ginn, esou Kleeder unzedoen, e Sécherheetsrisiko fir eis Gesellschaft, well déi Fraen net kënnen identifizéiert ginn, oder déi Persounen, déi eng Burka unhunn, a selbstverständlech eng Verhënnerung vun der Kommunikatioun mat de Matmënsche duerch d'Burka. Esou wäit ass déi gréng Partei haut komm. E ganz, ganz onséchert Verhältnis zu elementare rechtsstaatleche Reegelen an eng déif Verbeugung virun deenen, déi d'Burka hei am Land wëllen toleréieren. Elo geet et nach e Schrëtt weider an ech wëllt e kuerzen Ausfluch an eist Rechtswiesen domadder ophalen. Ech hu bis elo gesot, den Droit pénal est d'interprétation stricte, wat am Gesetz steet, muss also strikt kënnen interpretéiert ginn. Mee de grénge Minister geet nach e Schrëtt méi wäit, Et kommen ëmmer méi Begrëffer an d'Gesetz, déi iwwerhaapt keng kloer Definitioun kënnen hunn. D'Incitation à la haine ass ee Beispill dovunner. Wat ass den Haass, wou fänkt en un an esou weider an esou virun. Lo komme mer nach op en anere Rechtsberäich, an dat ass d'Théorie du genre, d'Gendertheorie. déi u sech de Contraire ass vun der wëssenschaftlecher Approche, där opgekläerter wëssenschaftlecher Approche, déi jo déi Gréng och gär fir sech wëlle revendiquéieren. D'Gender-Theorie besteet doranner, datt een, egal wéi eng Persoun, ka moies soen, si géing sech als Mann fillen an mëttes als Fra, onofhängeg vun hirem biologesche Geschlecht. Mir hunn also hei eng Trennung tëschent der biologescher Wouerecht, der Wëssenschaft, an enger reng abstrakter Konstruktioun vum Mënsch, wou d'Leit kënne behaapte vu sech, wat se wëllen. Doriwwer kënne mer op enger anerer Plaz nach laang schwätzen. Mee wat interessant ass, dat soll elo an eise Code pénal kommen, ween d'identité du genre, ween also déi selwer erkläerten Identitéit vum Mënsch, onofhängeg vu senger biologescher Realitéit, net wëll akzeptéieren, dee géing sech strofbar maachen am Diskriminatiounsparagraf, esou wéi de Minister Braz e wëll elo änneren. Dat heescht also, mir hunn eng onsécher Applikatioun vum Droit pénal a mir hunn ëmmer méi Begrëffer am Droit pénal, déi iwwerhaapt keng kloer Definitioun, keng Sécherheet méi kënne bidden. Dat ass op jidde Fall gréng Justizpolitik an dat ass eng, déi mir net wäerte matmaachen. Ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren. Et wor e bësschen eng komplizéiert Matière, awer eng ganz wichteg fir eise Staat, well wéi kann e Staat fonctionnéieren, wa säi Rechtswiesen net zouverlässeg ass? Schéinen Owend a villmools Merci.